Di yekem civîna perlemanê de serokperleman dihête hilbijartin, berî ku gav bi gav hikûmet bihête damezrandin. Li sîstemî hukimranî Swîd de cêgayî serokî perleman paş paşayî wilat û pêş serok wezîr dêt. Serokî perleman bi hawkarî li gel serokî grûpî partekan û,

Navî serokwezîrî nûêyî pê radigeyênêt. Bi Hager Kammerens ledamöter åtskiljas, svaret är ja. Serokê Perlemanê civînên Perlemanê bi rêve dibe û dibe rûyê Perlemanê di qada navneteweyî de, di lijneyên Perlemanî de kar nake û beşdarî di gotûbêjê de nake. Ew tenê weke dadwerekî li partiyên desthilatê û yên opozîsyonê gudarî dike. Ji bo ku xwe di ser nakokiyên siyasî re bigire,

Karê sereke ji bo afirandina qanûnan di lijneyên perlemanî de dibe. Perlemana Swêdê pazdeh lijneyên perlemanî hene,

Di her lijneyekê de hevdeh endam hene û yedek jî hene. Endam perleman dikare endamê lijneyekê be û di hinek lijneyê din de jî yedek be. Serokê grûpa partiyekê di lijneya perlemanî de

sed û heftê û sê dengê me ji sê sed û çel û niha heye, sed û heftê û şeş opozîsyon e. Lê opozîsyon bi xwe du beş e. Beşek ji wan dibêjin opozîsyona sor û sewz gi dengê wan sed û pêncî û şeş e. Ew beşê regezperist û ê li dijî bêganan e ew bîst dengê wan e. Hikûmet îstîfadeyê şûyê dike. Yanî pêşniyarê xwe tîne pêş, bêyî danûstendinê van partiyar bike. Zanin pê ew kesên meselen li gel vê siyaseta dijî bêgana û ewana li gel vê hizbê nake. Yanî tu karî wilo bêjî em sed û heftê û sênin opozisyona li ser hevdû sed û pêncî û şeş e tim dengê me bi ser dikeve. Lê ji ber ku ne em ne ekseriyet in nabin neh. Dengê me ji eslê hevda be. Heşt deng ê hikûmetê ne, heşt deng ê opozîsyona kesk û sor e, yek jî ji ew partiya hanê. Eger serokî lîjneyek le parte deselatdarekan bêt, debê cêgirî serok le opozîsyon bêt. Carî wayeke dengî serokî lîjney perlemanî le dengî endamekanî lîjne qursayî zîyatir e.

Ji bo nivîsandina pêşniyazan bi zimanekî guncaw, ew beşdarî civînên lijneyan dibin û rawêjkariyê dikin. Ev karmend bê layan in û erkê wan ew e ku alîkariya parlamenterên hemû partiyan bikin. Katêk ke hikûmet pêşniyarî yasayek dekat, desteyek lêkolênerî taybet be hikûmet heye ke barûdoxeke bo ew pirse amade dekin. Belam bo parastinî serbexoyî û bêlayenî, Car waye ke pêwîste hindêk lêkolênerî dereweyî hikûmet bew kare hestin. Gelek car wexta pêşneyar tê qebûlkirin û hikûmet dixwaze qanûnekê bîne pêş. Pêş wê ya helbet lêkolêner henin. Ew lê ew ê daxwaza wan yan jî armancê wan ew ê gil alî qanûnî, Tu şaştî nebe. Qanûna bingehî Swêd helbet. Helbet ew li ber çava jî digrin li gor Qanûna Yekîtiya Ewropa jî ginek bi vê dekê pêşniyarek bê qebûlkirin û qanûnek bê qebûlkirin dawî neyê qebûlkirin yan li dijî ew pêşniyara bin. Ji ber vê yekê jî gelek cara hikûmet berî biryarê bide yanî berî pêşniyara qanûnê bîne pêş hemû tişt amade kirî. Carna şê dişînin derve jî xeyrî dezgehê xwe. Pirê cara çînin ew dezgehê Swêd gi girêdana wan bûye qanûnî heye. Lê carna jî çînin Lagrådet dibêje. Ew beşê gi hak, dadger û ewanayî gi girêdana wan bi qanûna bingehî heye. Carê wayî jî miselan dişînin mehkema wek heke girêdana wê bi bi cîngehê hebe, dişînin mehkema cîngehê. Gelo eva çi tesîra wê heye? Yanî bi giştî her opozîsyon û her jî Hikûmet, mafê wan heye lêkolînê xwe bi xwe bikin, xeyrê ew lokelolîneyê kiştî. Ew jî gelekî muhim e ji bo heger hikûmet yanî muhimbûna dezgehê serbixwebûna dezgeha gelekî muhim e. Ji ber opozîsyon jî kar pêwendî bi dezgehê bike û ew tiştê bixwaze, bersiva pirsê xwe bistîne. Ew dezgehên hikûmetê nikarin bê na em nadin opozîsyonê. Ji bo karibin li dijî hikûmetê bisekinê yan jî argumentê xwe li dijî hikûmetê bînin. Civînên lijneyan rojên sêşem û pêncşeman in. Pêwîst e endam perleman hemû belgehên ku dê bêne gotûbêjkirin bixwîne û bi hevalên partiya xwe re bişêwire

Yan kemîne pêşniyarêkî dîke pêşkeş diket yaxud têbînî xwe li protokol de tomar diket. Piştî dengdanê ew pêşniyaza amade li gel pêşniyaza Kêmaniyê diçe ber destê perlemanê ji bo gotûbêjkirina aşkere û dengdanê. Li katek de ke hendêk endam perleman li kobûneweyek de amade nebin, aya terazûyî dengdan têk naçê? Di hundirê Swêd de Opozîsyon û hikûmetê li hev dû kiriye ji destpêkê de. Yanî wa lê neyê ji ber ku deh kes nexweş in ji aliyê hikûmetê de îtir opozîsyon dengê wan pirtir bibin û qanûna bistînin û ewa. Ji ber wê ew li hev hatine hanê bi wî şêweyê bûye. Ji opozîsyonê çend heb nexweş bikevin, hazir nebin, nikaribin beşdarî dengdana bibin, hin ber wê ji hikûmetê jî radihin li wan dengan. Ew jî girêdana wan bi partiya ve heye. Yanî misal em partiyek belkî sê kesê wê seferî derve kirin. Aşm misal siyaseta komîta siyaseta derve din. Gelek cara em di beşdarî dengdana nabin ji ber em derketine derveyê welat. Belkî ji hikûmetê bin, belkî ji opozisyonê bin. Ji ber wê jî mero agedarî grûp lêderê xwe dike, serokê kutla xwe. Dibêjin misal em filan rojê dengdane ez ne hazir im. Ew giştî kom dikin. Hikûmet ê xwe kom dike, opozîsyon ê xwe kom dike. Tên rûdinên berî wê bi rojekê dibêjin meselan pazdeh hikûmetê dervenin, sêzdeh opozîsyonê li dervenin. Wê çaxê opozîsyon mecbûr e du kesê xwe nehê li beşdar bibin dengdana, nabe hazir bibin dengdana, dibe pazdeh ber pazdeh. Yan meselan pêncî kesê opozîsyonê li derve ye, ê hikûmetê belkî kesek li derve tune be. Hikûmet wê çaxê mecbûr e pêncî kesê xwe derxîne, Himber ê opozisyonê gi siyaseteke rasteyanî bê pêş. Çiko terezoya rêceyê têk neçe yek, lê a herî muhim jî ew ê gi berdewambûn di siyasetê de. Yanî gi grûpek ji ber nexweşiyê yan ji ber sebebekî dîtirî bi heq gi neyê siyaseta xwe ferz neke û dawî ca hikûmet mecbûr bibe piştî mehekê carekê dîtir dengdanê bike û ew. Yanî bêtir ji bo asaniya kar.

Ji bo ku endamên lijneya bikaribin bi azadî pirsên hestiyar gotûbêj bikin û pêkhatinan bikin, civînên lijneyan bo hemwelatiyan û ragihandinê ne vekirî ne. Di sîstema hukmraniya Swêdê de cihê serokê perlemanê piştî cihê paşa tê û berî cihê serokwezîr dêt. Di merasîma vekirina perlemanê de jî serokwezîr derdikeve û deklarasyona siyaseta derva ya Swêdê dixwîne. Karê Perlemana Swêdê yê sereke di lijneyên perlemanî de cêbicê dibe û prensîpê sereke ji karê lijneyên perlemanî re jî ew e pêkhatina di navbera